Insellmulkom u nilqagħkom mat-Triq Tagħna, il-programm informattiv illi jħoddkom f'diversi toroq madwar Malta u anke Għawdex. U llum qegħdin propju fi Triq il-Milied għal dawn iż-żmien tal-festi. Aw, kellna sena straordinarja, eh? Għidli. Li kien għalija naqbżuha, imma fil-verità meta toqgħod taħseb fuqha sa li kważi għaddiet, xorta waħda tittaħseb u tara f'dawk l-affarijiet li ġenok titbissem ukoll. Ekku, fil-fatt, eh nieħdu fuq it-triq tagħna, ara kemm żorna postijiet u toroq u kemm għamilna affarijiet. Għamilna, speċjalment int, għamilt, eh? Allura, sinjura, ejja narawha naqraw ejja! U daħlitilna. Isma'! Rajtu l-episodju ta' Xelteh? Iva, iva, rajtu. Taf li di t-triq il-Milied, hu? Għana darba, mux għal-miliet, għal-sajf morna, morna nduru l-erin, rajtna, meta morna nduru l-erin. Ma ta' skosta. Ma mela ħana rulek. Mara da kem jivvinta da d-dumonju. Ejjien. Billi int tikdeb Da Hasan kallu tfajla tijaw. Sorry, hi, balla. Eh, ħsibtek Baldacchino. Għax Baldacchino hija l-familja li tieħu ħsiebha din il-kappella, hija kappella privata li minn ħin għal ħin ukoll ikun hemm il- Min qallek li hi privata? Indrikin, Surmaz, bravu! Kull fejn mmorru dejjem ninsertaw l-istorbju u xi kelb u xi qattu ara kif hu dak. Ejja. Anka dik ix-xibka kont nieħu kieku. Insellmulkom u nil. Lodwa tajba u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Mhux bil-kondo hija Il-Milied it-tajjeb, Sinjura! Isma. Da. Meta jkollu d-daqquqa. Kieku ta' fil-ħin li jaħlili. Ġieli kollok id-daqquqa u tibqa' sejrin? Ejwa ġieli. Ibżal dak il-bajt, sinjura. Ejwa xali, mortan toħti minn ma kienet xem. Mela spiċċajt bla bajt toħtok. Le biex inħallas Eh, għalħal. Insemmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Il-ġimgħa qegħdin nagħmlu dwar Kif qed tunnutaw warajna il-widna. Hija mera mibnija fi żmien. Ħdejn il-Magħtab hemmhekk kien hemm bajja illi kienet Ħdejn il-Magħtab hemm bajja illi kienet ferm popolari ma' naxxerin għax tiġi viċin, eh, minn naxxar tiġi tom, imma mbagħad minħabba ehm, li kien hemm il-landfill u kienu joħorġu emissjonijiet tossiċi waqfet tintuża sakemm. Sakemm u mbagħad eventwalment ingħalaq il-magħtab, għall-grazzja t'Alla ngħidu, tajjeb, u seta' wieħed jibda jgħum hemmhekk. Fil-fatt anke għaż-żwiemel inniżżlu, issa ż-żiemel huwa magħruf li jħobb jgħim jgħum fejn hu pur u nadif. Qatt ma smajtek din. Kif ma ddejqux di jo? Eh? Minnu. Bint il-bajd idejquk. Kelli wieħed, kelli wieħed abjad. Għallieh. Kien ikbar minn dan. Ah, rajta di. Kien ilu. Sinjuri, hawnhekk qegħdin wiċċ imwiċċ ma' annimal perikoluż ħafna li jinsab il-Malta biss. Happy Christmas, sieħbi. Meta tara dundjan li għadu ħaj, tittajdlu Happy Christmas. Bad taste, bad taste sew. Normali di. Nikkomplikaw l-affarijiet u. Umbat titkellem ħażin minn fuq. Jien nitkellem ħażin. Ara, ara. Jekk immorru iktar lura. Għajdi meta. Insibu li propjament f'dan il-punt kella timbena kappella Sinjuri nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U għall-ewwel triq tagħna tal-2020, l-2020 jidulu. Eh? Prora tal-Ordis, jolurt. U fil-verità tant taw dedikazzjonijiet differenti għal Madonna illi tista' Infakrukom illi biex tivvutaw tridu tikkum Infakkrukom, ħares lebs, eh? U l-ewwel u u għall-ewwel triq tagħna tal-2020 ħankun qegħdin il-Mellieħa. Yes, yes.

Daw il-klib bħal ta' Peter and Jane, ux vera? Tiftakar kien jismu Pet? Pet, eh, fan likes Jane, eh. Jane, għassa bidlu. Ej, isma, aħna nishtiqu illi intkom bħala nies illi tkunu ħafna fit triq il-miliet, mhm. nawguraw lilkom u nawguraw lilkom ukoll minn triq il-miliet bħal qormi. Ekku, ekku, fil-fat fisimna, fisem Infrastructure Malta, fisem Ir-residenti kollha ta' Triq il-Miriet, anke l-Klieb ta' Peter and Jane nawgurawlkom il-festi t-tajba. U tinsewx, tinsewx għax din hija importanti, it-triq. Mhux it-tarmak, mhux id-dawl, mhux kemm hemm affarijiet sbieħ biss, imma. In-nies li jagħmlu t-triq tiegħek it-triq tagħna. Mhux hekk?